Ftit inkun naf dwar it-taħwid f'Kastilja, għax mhux li tant jinvolvuni u jgħiduli xi jkun għaddej. Dakinhar il-Prim Ministru staqsietni biex niġi magħha dal-cocktail party, anki għax Frederick kien impenjat u ma konniex nafu fejn hu.
Sorry, tagħmilli drink please? Pini, x'int tagħmelha? Kif għaraftni?
Ara l-ieħor, kif tista' ma tagħrfekx b'dak l-imnieħer? Imma biddilt il-lok.
Infatti bdejt ngħid dak mar it-Turkija itella' xagħru. U le x'Turkija! Kemm jien stupida hux! Kieku mort it-Turkija once li għad hemm, kont tagħmel imnieħrek hux? Agħmilli please.
X'nagħmellek? Drink, please. Eh, drink, għax insejt li barman.
Isma, u ilma l-prim, ma nafx kien, is-soltu ta' zambit, dejjem toħodha. Mhux pregnant hux.
Isma, jaw ma tantx għandek paga int. Jgħalli X'qed tistaqsini? He, għax biex itkollok taħdem waiter fil-weekends ukoll, siegħi li ma tantx għandek paga. Eh, le mhux għalhekk, qed nagħmel dan bi pjaċir. Eh, tieħu pjaċir taħdem barman. Ifhem, jien ukoll ukoll naħdem naqa' part-time, ma tafx int ħabba l-kapriċċi. Ija u x'tagħmel sabiħ? Nejn il-missieri fil-biżness tal-familja. U x'inhu il-biżness tal-familja, eh? Jaqaw, jagħmel il-ħelu għax ħelwa bħalek qatt ma rajt.

Kovrit. Veru, ta' Kien sejra li jista' u d-divi daw l-affarijiet, għalmenu son ftit għaw ministru tal-law. Xinti ġi ministru?
Eh, mela xinti.
Skużani, jom ma inna ħafna ma nara, u ma konx nafsar minnu. Hmm.
Għakkax, jien għandi xaħġa xnajrek. Hmm. Għaxi. Jien lilek ma ħobbokx, jisu laqqas iħobbok.
X'inti tajt? X'ġifieri ma tħobbnix? X'għamiltlu inti jgħid? Jien ħadd ma għamiltlu xejn xtaqt, ma nafx kif bejk. Temmejna ma nafx bija u laħt. Nieqfu ftit biex il-vjolenza qatt mhija soluzzjoni l-vjolenza.
Jiġifieri inti qed tgħidli li hija ma tħobbnix, hux hekk? U x'jiġifieri dan ma tħobbnix inti lili? Jiġifieri, jiġifieri ma hu xejn għalik, ma hu xejn għalik. Għax dak li kien qed jagħmel, kien qed jagħmel biex jakkwista minn fuqek.
Le ta, le, ħalli, ta xorta tajda int, ġara tinstema kera, ħajba int, tajdila sew, ejja.

C'è lui lì? Non l'ho visto. Frederick? No.
Tajjeb, entlu sa ġewwa ħna raw xem. Tlaqna.
Willy, Willy.
Barman!
Se, jien ħamur indur dawra na għax il-Willy. Kompli, jħana għatawni u ġiġ drinks. Don neurone, restarek huwa. Kif nista' ngħinek? Għamlinna tnej whisky. Għalli jista' jkun, il-Prim Ministru waslet. Eh, Hawn kienet, però bħalissa ma nafx fejn ilha. Tajjeb, għax għandi bżonn nikkellimha, anzi propja propja, il-għaxel tagħha għandi bżonn nikkellem.
Tuwa whisky. Għalu ġej.
Jiġifieri, dak il-bews mit-tanniq u dawk li li jrid mal-Kastilja għalik m'għadhom ifissru xejn ngħid! Li jrid mal-Kastilja?
Jien kont naħseb li qed taħdem għall-Malti int! U ma kellix triq oħra. Ma kellix x'nagħmel, bilfors hekk li nagħmel għax dawk nies perikolużi. Ara vera! Karrotti intom! Ihi, naħseb korrotti bil-għoti tgħid? O jien fader li m'għandu ngħid x'qed jagħmlu daw it-tnejn minn wara dari, eh?
U int? Int se titkellem dwar il-korruzzjoni? Ejwa jiena nitkellem, jien! Jien! Int m'hawnx min hu korrott daqshekk! Jien kollox naf, ta! Kollox kollox? Iva. Naf li ħadt tender bi tbagħbis. Naf li meta tlajt għall-għidkom miegħi Brussell, mortu burdell u tgħix kemm xrobtu minn fuq dar Malta, u min jaf kemm taħwid ieħor. Sewwa kien qalli ħija li jien m'għandix xi rridek. Ara vera raġel ħażin u ġakbin u snitch ukoll.
Int qed tgħajjar lil ħija Ġakbin? Mela x'inhu?
Int Ġakbin!
Giddieb! Opportunist! U korrott dak li int! U jien ma jridx ikolli x'naqsam aktar miegħek. Daqshekk, iddeċidejt issa. Barra minn ħajti inti! Aħjar toħroġ għanbara li l-Prim Ministru m'għadhiex mar-raġel, milli tkun għadek miegħi u jgħidu li qiegħed ir-raġel tagħha jbażwar minn wara dara. U issa jekk intom it-tlieta ma fadlilkom xejn aktar x'tgħiduli, sejra nkompli man-nies jiena hemm barra għax jien minn dawk interessani mhux minnkom. Min sejra imkien? Qota. Taf iżżommni ħa? Iva ħa nżommok għax hemm barra hemm il-pipe u sħabu u ma tistgħux toħorġu. U jien x'tidħol fija din? Dan kien jaqbadni, joqtolni, joqtolni tmux. U jagħmilli pjaċir ħanajdak x'bħalissa kondja bdiet tagħmillek noqtlok jien. Eh, nikkalmaw, għandna bżonn insibu pjan ta' kif ħanoħorġu minn hawn mingħajr ma ħadd ma jarana. Sant'Anki. Żomm, żomm, dan il-cockpit party ta' min hu u ta' xiex inhu eżatt? Stedinni l-ambaxxatur Marokkin sal-belly dancers ħa jkollu llejla. Naħseb għandi pjan.
Seb, kull imkien fittixt, ma tidher imkien il-pri. Imma ximkien qiegħda, ximkien titkun di. La.
Ejja, tlaqna ħankel. Għal-pri, ma. Kolossew, kemm nieħu gost narak, ħej. Ngħid fl-aħħar għandna prej bil-bajt. Grazzi, ifhem, nipprova. Però taf li qatt ħadd ma diskrivini bħalek. Raġel mhux hawn. Le le, illum ma ġiex jakkumpanjani.
Marħaba, Onorevoli Prim Ministru. Grazzi tal-li ġejt illum.

Mamma mia che brutte donne. Ifhem it-tnejn ta' quddiem ħelwin, imma l-oħrajn ma x'fejn qalgħu. Koroh u Sufin, ara dik x'inhi kerha!
Sta żgur li Samar Marokk qed jagħmel? Jekk nitla' nitgħawweġ jien, niżfen aħjar minn dawn it-tnejn. Kieku jien naħrab bil-mistħija.
Nifehmek se jagħmlu.
Father, jien mhux miżbieħ imma qazza valent tikrah ta'. Jien tikrah. Tistgħu taqtgħuha taraw minn hu jkrah mhu nsemmih u naraw kif ħammorru minn hawn nitilqu l-bogħod. Ara,

Wasal? Wasal, sir. Tajjeb, għax tajtu ċans darba. Darbtej, imma diħeb għajt nejjek bija ma jistax ikun. Għandek raġun. Kawna boys and the gang. This is what my

Ekku, bravu. Issa ngħid jien, kieku issa issa taqbad u tisparali, x'ħatiħu? Dak li għandi ġi moħħi, mhux ħatkun tista' tieħdu. Eh, għandu raġun ta' ħanejtlek x'nagħmlu. Għadni kif strajdni, għara. Nżomm affarijiet hemm mara. Hemm nżomm iwa jien.
Għani kif xtajdi, tiftakar temprina l-iskola, konnu tempraw il-lapes. Kelli waħda bil-mera, kont inġennina t-tiċer ma minna xemx fajna. Issa nġennek jien, il-kas nixxoħdu minn dawk tamillom hekk, id-dawwarom hekk, u ndaħnek subajk iż-żajr. Jekk mhux sabajk iż-żgħir indaħħallek xi ħaġa oħra. Sewwa? Tajba, tajba. U ma kull waħda ninsaqsuk u inti ma twiġibx, hup! Inti għati twira u hemm tara kif twiġibna. Dik tajba, mela billu verver hekk, dik brava. Issa jiena xtaqt nimponejlek xi ħaġa. Naħseb tipproponili, nimponi jien. Ftehemna, ftehemna.

Inti ħadd ċedilu? Ara vera jisek marshmallow ta' qed issir.
X'garanzija ttini li jekk jien inċedi ma narax iktar f'ħajt il da. Where there is a willy, there is a way.

Ro, għandi xnajdlek. Ro, sir tiju. Madonna, sant isma. Santa, tinaqlaħ kielu. Titilma?
ċerta. Iva.
U l-wili għatlu? Le għadni ma tlux. Wara kemm se jkun ferħan. Jien niftakar Tiftakar meta Kathleen kienet qaltlu li hi tqila? Dak jien ta' tiftakar kont mort ngħidlu biha l-biċċa xogħol. Kemm kien ħa gost. Kif inhuma l-iskwirini? L-iskwirini?
Hekk xefat, ejna, hekk xefat. Fejnu, ejja. Il-mod tal-jimu jħassa. Ifimni fader, wara li

Tifhem, jien taf kif nirraġuna. Illi kull ma ħala Alla huwa merħba bih, huwa parti minn natura. Ekku, tajja fade. Ħajma. Kurzita. Faqqa. Inti u xisimu Katlina.

Melo, egajni tabib. Ta' xiex? U ta' xiex?
Fih tal-parti tagħha l-gajni, dak jew ħsieb meta jkollok xi ħaġa hemmhekk, titmur għand il-gajni. U anke jkun tqila tmur għandu, eh?

O le, mhux għalhekk qed ngħidlek. Għax jista' jkun li minn ta' Fredrik it-tarbija.
Għax inti jekk m'għandek xejn għal pipi żommu, eh.
Iva tidajx. Jien mhux qed nidaj. Ma nidajx jien.
Issa llum għandi l-ultrasound. U forsi nkun nista' nara l-baby u hekk nkun nista' nara daqsxejn il-min jixbaħ.
Ġej miegħek, ġej miegħek. Ġej miegħi.
Iva, għax inti ma tafx ix-xebbaħ, imma jien ma li ħanara l-baby, ħanara min jiġbaħ mill-ewwel. All right, ma konx naf li għandek daw id-doni, Fader. Fader, aħjar tajar fader, il-minu suppost il-fader, mader.
Qed jidher dott. Jidher, però naħseb li għadu kmieni biex nindunaw jekk hux boy jew girl. Le mhux importanti jekk hux boy jew girl, ta' l-importanti l-min jixbah. Kif qed titkellem father, isu minn tiegħek dan? U le, x'hiex minn tiegħi le, ma tarax, jiena, jiena father ta'. Allura mhux il-missier hu ħa jkun jixbah?
Dik hija l-problema. Eh, da kif tużaħ eżatt? Mela, ara dak iċ-ċaqla għaw. Mbagħad jiġi jidher on screen. Eh, ma jimpurtax. Eh, mela, mela. Prova ftit jienu. Ċaqla għaw. All right, il-wili missiru. Żgur, ara kemm jixbħu.
Mhux biex nindaħal tam ma dak sor mill-baby mhux wiċċu. Ej sormu,
xorta jista' jkun li talbi li għax il-wili wiċċu u sormu l-istess ħaġa.
Father, kellna xi ngħidu u f'alkohol bajt. Madonna Santissima! Kerien! Bis-serjetà int x'affarijiet dawn! Il-vjolenza mhi tajba qatt! U kif inhu issa? All right, ta.
Bla bajt imma all right. Temmen li f'das-snin kollha nqara lin-nies qatt ma qatt ma kelli każ hekk! Eh! Eh! X'fettillek? Ifhimni Father, abbiżieli u ma nkontx naf x'qed nagħmel, allura qbadt fqajt omlu. Aħ, min jaf kemm għajjat da?
Mhux mal-ewwel ta' xi tliet sigħat wara, xi ninduna għajjat. Mhux mal-ewwel xi ġifieri, xi ġifieri mhux mal-ewwel. Għax il-gaġġa tal-amorini fuq qiegħda.
Tal-amorini. All right, eh, mura ra għajt slima u qaddisa u dnubitek maħfura u tifqax iktar bajt la tal-amorini u laqas bajt oħra, mur. Kun hemm birka.
Father, skużani, ħajkolli nqer. Mela int jonqos biex tagħmel il-ġurnata għid li xi trid ejja. Ma tafux x'insenger mek?
Biċċa kien għandix boċċa bejn saqajja. Father, din fil-knisja. Boċċa tal-futur qed ngħid nista' nkun naf fuq xi xħat għid li jiena, eh, ejja għidli. All right,
għax Issa, m'għadniex naraw l-Yvonne bla ħwejjeġ. Issa iktar gravi. Qed nara l-irġiel bla ħwejjeġ. Ma dal-moħħ nittim ma jfiq qatt. Inti wkoll?
Min jien?
Jien le, u imma. Eżempju, kuriżità bħalissa inti eh, qed tara njar willi li.
Le. Le. Ora, kieku nikwiet.
Dal-waqta, dal-waqt kun lest. Hello, Ivana. Eh, bdejtu tħafru, xinu? Sibtu qabar ta' żmien ir-Rumani? Oh ejwa, mhux tafex kollox li tibqa' għaddejja? Eħe, rakob xi ħadd? Min? Eh, dak il-pulizija ġdid? Kemm insibu X'inhu? Ġejn ta' sofratendenza u ma sawx jibqgħu kopru ħafru? Le, le, le, ħalli kollox fidi. Ej, issa nċepel il-wili u nirranġa kollox jien. U mhux hekk tgħid, ħabba daċċux ta' ruman, ma nibnix it-torri. Penny, aqbiż lil barra ħankellem naqra l-mara tiegħi.
Peress li m'għaddix il-mara tiegħek, il-pini jista' jibqa' hawn. Pini poġġi.
Barra.
Għatlek il-pini jista' jibqa' hawn, pini poġġi. Inti ma għadekx ir-raġel tiegħi, mela allura tista' tgħid li trid qudiem il-pini, jiena l-pini nafdaħ.
Pini. Itlaq lil barra xi ndaħħallek imnieħnek ġew idnejk. Barra.
Pini qed ngħidlek kien il-Prim Ministru poġġi.
Pini, barra!
Għatlek Pini, poġġi!
Pini, ħara kemm il-ħabib tijak. Barra!
Għaw ġew jien nikmanda. Pini, poġġi!
Jien għad nizewġek. Allura nistan kelmek fil-privat. Pini, barra!
Aw, ok int. Ok.
Bil-lest jien ħammur sal-ġim.
Mur, mur.
Ma titħajjarx ta' ġie sal-ġim, tagħmel erba' squats. Nitħajjar.
Għadni kemm nagħmel mirjem ġew għax ixtiġi.